Ukasungwa imhosva iko zvino mutemo wati kaya wakaiswa nehurumende ava havanzi headman vanonzi ishe tose kana vasingazive taberekwa nemunhu umwe chete chingonde zitateguru redu ndokuudzai kuti tingoona mutota mukoma nemunin'ina mapacha
wokutanga pamushe uhu ainzi gatsi simon nyamunduru avo vaibva muimba yekwa mukubvu vakatongoava

kusvika 27 October 1997. Ava headman vatakagarira pano nhasi vave china. Ini ndapiwa tsvimbo iyi yeutongi hwaheadman nyamondo muwadhi 11 saka ndiri kuzvifarira sekupiwawo kwandaita nemubereki wangu munomu tinokoshesa kuti musi wechishana hatifanira kunge tichishanda uyezve hatifanira kunge tichipfeka hembe dzetsvuku dzinoropa kwazwai mhuri yezimbabwe Amire pano ndinoitwa Chamunorwa Rusava ndo zita rokuberekwa. E, nini ndiri mugari wemuMashonaland Central ndichibva mudistrict reGuruve. E, mudistrict reGuruve ndinowanika muconstituency yeGuruve South constituency. E, naizvozvo muGuruve South constituency ndine chigaro muward 11 ndiri district chairperson chiitiko chiri pano ungano kana kuti ungano iri pano e, zuva ranhasi ndere kugadzirira kana kuti ku, ku, ku, kusimbisa kugadzirwa kuri kuitwa e, headman vedu vanyamondoro e, zvichibva e, kuhurumende sezvo zviriko kuti mapazi ehurumende kune zvatingati hurumende dzematunhu nezvimwe zvakatsaukana tsaukana seushe hwamambo nyamhondoro kana kuti ishe nyamhondoro huri kugadzirwa muzuva ranhasi e, pano panyamhondoro sekondari tikatarisa kuna hedman wekutanga tsika nemagariro takatarisa zvati siyanei tichienda pana headman wechipiri kusvika pari nhasi varipo izvozvi generation iriko izvozvi e, ine tsika dzayo dzairi kutarisa ichiteedzera kurarama kwechimanje manje kuda kuti vari kutora zvinhu zvechirungu kuti ndizvo zvataakumhanyisana nezvazvo tsika dzedu dzechivanhu vari kudzidzosera kumashure E, kuno kuMashonaland Central District muri kutaura naShepherd Zhakata kana kuti Sabhuku Makunde. E, chiitiko chiri pano nhasi chiitiko chekugadzwa kwaHeadman. E, ndiri kubata bhuku rangu ndiri muwadhi 11. E, bhuku rangu ini Makunde Village riri pasi pechigaro chaHeadman atiri kugadza Headman Nyamondoro. Ishe Nyamondoro pamasabhuku arimo muwadhi 11 andinoziva aripo 38 ini ndini mumwe wavo arimo mukati imomo. 38 masabhuku aripo tiri kumashonaland central uye muri kutaura nasabhuku gombwe anonzi need mozo muward 11 munova ndimo muri kugadzikwa ah, headman wedu ndivo headman vedu ivava uye Ndiri kuziva inini kuti headman vari kugadzwa nhasi vave chifoo ndichiri ndichiziva
Rune muridzo uyu tinotenda tasvitswa kumadzimambo edu ah, sokwafana akamatigamuchira eh, paivhu renyu ratakatsika ah, sekutaura vanadaita kumaintroductions tine vachandorumende vari pakati pedu nekuda kwenguva hatichakwanisi kuvasimudza

Dare kaNongoni inhengo yedu hombe kumusangano ndiwo zvetereri uye zvati nhengo ndesendoro kuno masendoro kuguruwe kombe ndikanongoni ariko but ava ndikandati muvaone mesi ndikanongoni ndichakumbira ah, kuti tigamuchirwe nakanso chiyamini veguru yeRDC Ndinokugamuchirai makadii vabereki, vakadii vana vechikoro. Eh, Honorable Minister, ndinokugamuchirai madzimambo, macivil servants, mutungamiri wese wemusangano, masabhuku nevamwe vose vauya pano. Tinokugamuchirai, inzwai kunge muri pane ino nzvimbo, inzwai kugamuchirwa, gamu- eh, gamuchirai kugamuchirwa, ingei muri pano Hapana arasika, hapana kuti kwandaya kunoku hakusi pedu. Ndanzwa pamaintroductions kune vemuzarabani. Vemuzarabani mutori mwana wedu kuno, inzwa yogamuchirwa. Itai program makasununguka. Eh, tinenge tiripo tese pane zvinonetsa munenge muchipotsa kuti izvi asi magamuchirwa musha wedu weguruve.

Vamwe vana vatishandisa vanoziva kuti kuivenga kwakaurayawa munhu ipapo mukapateerera zvopa munozofanira kuuya muchitibvunza woo noti nayo ayo handina kanda uya makaona vatoita mahobi mozoti mubvumbi wabvira kure titambire mauya mukanya varidzi vemakurure takarwarawo nevasina mabvi wototi kakunda tiri pano tinorenga pakupfudzwa kwatateguru edu akapagwa pachitope akazorarwa kumakomo emazowe tinofara nekugadzwa kwenyu soko mukanya sangane nemhuri yenyu zvakanaka ndatenda sokuafuanaka

As he leads our community with a heart anew, thank you. Tizo ndo vatungamiriri vemangwana atiti tokutanga tinotenda zvikuru nekuungana kwaita vanhu vachiuya pano pakuganza kwaite nyamhondo ava havanzi headman vanenzi ishe Vakagara pano vakagara nguva huru vasina ishe, vakambenge paina acting asi kuzvuma vana sekuru ndandinokurudzira kwamuri muri vana muno ushe ukasvika mumba menyu mese muri vasi muze unokatsigirwa nemunhu iye anenge akapiwa nemidzimu yake namwari wake kuti ataura chatinofanira itai zvinhu zvekukurudzira musha wenyu nokurayana hakuna munhu akaberekwa nekuziva munhu anetoudzwa kuti apakamira zvakati mutemo wemunogurune wehurumende eh, tereresai tereresai hakutemwe miti muno iko zvino ukasungwa imhosva iko zvino mutemo wati kaya wakaiswa nehurumende ukatema muti uchangosungwa unobhadhara hako Kukorokoza uhu imbosiyanai nahwo iko zvino zviri kunzi murutosungwa tumwe takawanda wanda tichaita kushandisana tituuya kuno tichionana naishe nyamhondoro tichipanana mazano tichiudzana zvokuita tiri vanhu vamwe chete taberekwa nemunhu mumwe chete tose kana vasingazive taberekwa nemunhu mumwe chete chingonde zitateguru redu vamwe havazive ndokuudzai kuti tingoona mutota mukoma nemunin'ina mapati asi mutota akazviti ndanzou

Uye zvine uchenjeri ndini nyambondoro mapfupa angu amuka tatenda. Regai nditi dare rakudzwa kare. Eh, ndichasuma mukokori mukuru ari pano. Eh, mukokori mukuru ndiwo member of parliament weconstituency ino yatiri Goromont South, uh, uh, Guruve South constituency. Mukuru wedu mukuru ndiwo zvakare Minister of State for Provincial Affairs and Devolution vanonzi ivo Honorable Christopher Magomo over to you chef. Ndinotenda zvikuru regai ndicherechedze pano nhasi tingadai tina Deputy Minister weLocal Government asi namwe zvimwe vakuuya vakutoona basa pavari ndinovacherechedza in absentia Imi mhuri yekwaNyamhondoro ndinokucherechedzai pano vabva kuofisi yeruboka mbiri mese ndakucherechedzai nowandu venyu mabva kuprovinsi regai cherechedze muno mambo vedu mambo chikuriro sokuwafanaka tiri mudunhu renyu mambo tinokucherechedzai tocherechedza mambo chivaviri mambo bekura zvumba chivaviri tinokucherechedzai mambo kasekete nzou samanyanga vabva kugavhumenti tiri kuti kuprovince maheads ese mugovhumenti departments and agencies nevepa district pano Vandiverengera imi DDC vedu vaPshanguri tinokucherechedzai vabva kumapara state house tinokucherechedzai leadership yese yemusangano uri kutonga DCC vachifamba taona muripo pano varwewo ndorusununguko tinokucherechedzai Comrade Berika Nengoni makarwira muno Guruve nevamwe venyu tinokucherechedzai mese. Vabva kukanzuru yedu taona pano tina kanzuru chairman vakamiririrwa namai eh, navice wavo mukanzuru tinokucherechedzai. Acting CEO guru RDC vamaposa kana muripo kuchenjedza vakokwa vese vari pano tinokucherechedzai nemi mese mauya pano vana vechikoro tinokucherechedzai tisingakanganwo tiri pachikoro pano panenge pane utungamiriri hwepano pachikoro nevarairidzi vacho tinokucherechedzai mese imedia fraternity mese ndokuchenjedza eh, zuva ranhasi izuva guru kuguruve rese asi kunyanyanyanya kuguruve south constituency uko ndawana mukana wokumira pamberi penyu chedu kukumikidza installation yaheadmani iyi inenge yakatoitwa kare pano nhasi mabiko nekuvagadza zvokungopedzisira asi basa iri rakaitwa kuharare kare kare naizvozvo tinonzwa kufara kuti Headman Mark Makosa vatakaunganira pano vanga vachidzi namambo vanzi headman namambo chikuriro vanzi vanonzi ishe ndo vataunganira pano nhasi kugadzwa kwavo saheadman nyamunduru Tinozvitenda zvikuru kuti new dispensation iri kuita maitiro ayo isina nzvimbo kana munhu wainosiya takatarisa nyaya iyo yedhimeni uyu inyaya yanga yane nguva iri mudariro asi nhasi tasvika pakuti tipedzese basa iri ranga rane nguva tichitasirwa kuti ringaperi munhoroondo yeguruve eh, mwana sokuwafana ndofunga nyaya hombe neumambo uhu ushe uhu kuti uri kufamba sei kusvika nhasi hwadonongodzwa asi regai titi ava hetumeno vatakagarira pano nhasi vave china Pakatanga pana headman pavari Nyamondoro avo vakashaya musi wa 29 July 2021 asi nyaya yekugadzwa kwaheadman ava yakatora nguva zvichienderana nekuti mapepa acho aifambawo maofisi achidanha maofisi nemaofisi kusvika patasvika nhasi chakakosha nhasi imhemberero idzi sekuti tazosvika paye patanga takatasira kuti headman vedu kana kuti ishe vedu vanga vachigadzwa ndibvumirei kuti ndipe kanhoroondo kaduku nenyaya yeushe uhu headman ava vari pasi pamakochi kuriro sokuvafanaka sekutaurwa zvaita tiri kungodzokeredza nai kuti zvinyatsopinda matiri kuti aiwa Headman vanoshanda vari pasi pamambo, mambo vanoshanda vari pasi pavo, vanoshanda vari pasi pavo. Ndimambo Chiguriro Sukwafana, manzwa mambo Sukwafana akati kudii vachitaura kuti aiwa takabva kudzinde rimwe chete kwachingoro ndiro zvavataura saka ukama achina upano zvakada zvichida mukoma nemunin'ina sekutaura kwavaita Nhorondehuru iyi inobva kuti vakabva vanhu ava kuguruswa ndo yatava kuti Tanzania i makore ekare kare chaiwo nhasi uno vari muno muguruve eh, mavari kutonga vari munoziva inonzi bad immigration iye ndopavakauya Kuri vachibva kuGuruzva vakauya vagara paIpinge River, pakati peMpinge naMumbezi River ndipo vakagara ada soko afana katotemu tupo wenyuru wesoko seizvozvo ndo pakabuda usho uhu kuva substantive

tabva ipapo mwana wekumbakumba ainzi austin kumbakumba akaekta paedmin uyu kubva musi wa 16 november 1999 kusvika muna 2000 kuna vati vakaita kwehwani gore pamusati muna 2001 kusvika 2005 ushowo hwakanga usina munhu anga aripo nokuda kwokuti pakanga pasati pana substantive mambo mambo chikuriro avo varipo vakasava mambo nokuti kuti uite headman mambo vanofanira kunongedza kuti uyu chero zvabva mumhuri mambo vakakonana nazvo imi mhuri mawirirana hauite headman naizvozvo zvakamisa uvepo hwaheadman nyamundoro emakore aringati 5 va 2001 svika 2005 kuti mambo vaindosa vanga vasito vapo Naizvozvo Headman Mark Makosa vatatasana nokugadza ndivo vazova headman wechina wechifour muushe hwekwa Nyamundoro. Headman Mark Makosa vanobva

vaishanda sablock machine operator vachizosiya havo muna 2021 ndo pavakaita village headman kureva kuti ndipo vakaita sabo nyamundoro muno munyamundoro village ndo pavanga vari apa Kusvika nhasi tsvimbo yeushe hwekuva headman yauya kwavarisa substantive zvino hurumende inotarisira zviga izvi kune mi headman Tiramucheta nyaya dzenyu anga ane feyanisi uyananisi anga ane chiremerero anga ane kuzvininipisa anga asina favor kana kutya zvakare Traditional Leaders Act chapter 29 section 17 munofanira kuinzwisisa iyoyi moziva zvakare iyo mitemo yenyika kuti inokupai zviga zvokushanda basa renyu kusvika papi Makangodaro basa renyu rinereruka Ishe Nyamhondoro. Chakakosha ndechokuti kugara nhakaona dzevamwe mambo varipo vanhu vataura vakati ayo vachadzoka vachinyatsoku kuita kuti mufambe nemo nemo otarisa nyaya yemavalues nemaculture nechivanhu chedu chivanhu chedu chinofanirwa kuti muchichengetedze imi madzimambo edu development zvakare madzimambo mune basa guru rokuita kuitira kuti nyika yedu ibudirire
madhonza anokaka

nekugadzwa zviri pamutemo avapanenyamo vanenzi ishe nyamhondoro ndiri pano ndiri mambo chikuriri saka ndatikuzivisei mazita amunomudana naye ndikauya kuno ndoda kuti muchinzwa ndichinzwa kuti ishe nyamhondoro

asi ari kuda kuita makomboto panapa ndina anenge akabata mari muzukuru ari kupi anga achigamuchira mari murokorokotedza murokorokotedza makabata mari pana pandine ten dollars yabva kuna ah, nzousamai tinotenda vanhu vabata basa iri vabatsira headman kugadzirira zvese zvaitwa pano togotenda hurumende yaita kuti purogiramu iyo ivapo sepurogiramu yanga ichitaurwa kuti ine nguva yakareba yanga isati yaitwa totenda zvikuru sei ndozotendawo novachikurimu variko ndo vari kuoa vaita kuti headman basa rake rifambe nokupfekedza kwavaita tazvionawo ndozvitendewo kuna chief kaseketi vauyawo wabva kure vavazvibata tese pamwe chete tibatsirane kuganza headman
basa redu renyu mwari ramakaisa pasi pezuva runoda uchenjeri neruzivo baba makati zvinofambidzana takutendai nebasa iri jehovha rekugadza kwamaita mwari kubudikidza nevamatuma zuva ranhasi takutendai jehovha vanhu venyu vari kupembera nekufara nekuda kwechiitiko chaitika mudunhu rekwedu mazvita changamire makaziva nyika ine makuruve tinokutendai baba naisho agadzwa nhasi Tinozviziva kuti vanhu vawana kwekupotera ndiro tsime Mwari rinoenda zvakare kunonwirwa mvura nevanhu. Takutendai Mwari Samasimba, takutendai Jehovha nekuti munhu haagone kurarama pasina Baba kokuti anoenda kunopotera. Tinokutendai Baba kusisimba renyu raratidza mazvita Baba. nyangwe nerupfekedzura vako panyama yake basa renyu ngarichitanga kuenda kumberi chidururai mafuta esimba mugomuzodza pamusoro pake zvinhu zvose zvipedza zvakanaka takutendai musimba nemuzita rajesu kristu we pray ameni
Chitiko chatikuta nhasi chine makumi anoita matatu emadzichifi kubvira chifi eh, okumuzarabani wanga tiinaye nachief mekura tanga tiinaye nachief chipuriro ane vandiyemu
ini ndapiwa tsvimbo iyi yeutongi hwaheadman Nyamondo muwadhi 11 saka ndiri kuzvifarira sekupiwawo kwandaita nevabereki vangu munomu tinokoshesa kuti musi wechishana hatifanira kunge tichishanda uyezve hatifanira kunge tichipfeka hembe dzetsvuku dzinoropa ndomutemo watinoshandisa muno